Noswaith dda, gyfeillion. Yr, um, y dechrau fanna ddim wedi gweithio cystal ag o'n i'n meddwl y bydd, o gobeithio bydd gweddill y noson yn mynd yn iawn. Um, Alaw di fy enw i, Alaw Griffiths, um, fi sy'n cael y fraint o gyflwyno um, y noson yma a cyflwyno y ddau yma i chi heno yma. Ym llongyfarchiadau yn gyntaf i Elinor Wyn Reynolds, os na i ddeud yn iawn, yym ar gyhoeddi y llyfr bach arbennig yma, Llyfr Bach Nadolig. Tra mae'r plant adre yn agor i'w calendrau Adfent ac yn cael y siocled bach, dwi'n agor hwn ac yn darllen um, ac, ac yn darllen hwn. Um, dwi ddim yn mynd i fod yma drwy gydol y lansiad, fyddwch chi'n pawb yn falch iawn o glywed. Dwi'n mynd i ddiflannu mewn munud, ond um, jyst i ddeithoch chi yn goch, i gychwyn fod yna modd a chroeso cynnes iawn i chi ddefnyddio chat yma, a dwi'n gweld bod yna rhai um, yn gwneud yn barod. Um, os ydych chi eisiau i bawb weld eich neges chi, nid dim ond Tudur Dylan a Elinor a finne, mae eisiau chi ddewis all panelists and attendees. Mae yna bimp ar ugen ohonoch chi yma'n barod sydd yn ffantastig. Croeso mawr i bawb. Um, a noswaith i chi, Betty Wyn, diolch i chi. Um, ynde, dyn ni yma mewn cydweithrediad a um, uh, Capel y Priordy yn dydyn, a mae'n yna groeso cynnes iawn i bob un ohonych chi yma hefo ni hefyd. Reit, ten, dyna ddigon gen i, dwi'n meddwl. Um, os ydy unrhyw beth yn mynd yn anghywir heno ma'n de, fy mae i ydi o. Nid bai Tudur Dylan na Gelyn o'r o gwbl. Yym, diolch o galon, Dylan, am yym gytuno i fod yma i holi Elinor ar yn rhan ni barddas hefyd. Yym, mwynhewch y sgwrs bawb, a mi wna i weld chi toc!
Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Alaw, a ga i ategu y croeso. ar gyfer lansiad llyfr bach Nadolig. Dwi'n mynd i sôn am hyn reit ar y cychwyn, a mi fyddai'n sôn amdano fo ar y diwedd hefyd. Mae nhw ar gael yn eich siopa llyfrau lleol. Ond y neges sydd wedi dod ata ni ydy bod nhw yn prynhau. Mae pawb eisiau copi, felly cerwch allan i, i brynu'n. Ie, llyfr bach Nadolig, Elinor. A, wel, Dwi'm yn cytuno efo'r ansoddair bach. Wel, mae o'n fach o bosib, llai na rei llyfrau, ond mae beth sydd tu fewn yn, yn drysor. Ac oedd Alaw wedi cyfeirio fanna pa mor plant yn agor i calendra adfent a yn bethau siocledi bach nhw. Wel, be mae hi'n gwneud ydy mynd ag yn darllen un. A mae yna 24 o gyfraniadau. Oedd hwnna wedi cael ei gynllunio reit o'r cychwyn i fod yn galend yr adfent? Wel, nagoedd yw'r ateb syml. Um, a mae yna 25 o gyfraniadau oherwydd ar un ffenest fe gewch chi ddau englyn am bris un ffenest. Beth bynnag, mi ddechreuon ni gan feddwl y bysyn ni'n licio cael ugen cyfraniad ar gyfer y gyfrol. Um, a, a dyma fi meddwl am ugen o bobl i gyfrannu at y gyfrol. A meddwl am un person ychwanegol, a dwi ddim yn cofio pwy nawr, ac ychwanegu un ar ugen. Ac ar y foment honno, wnes i feddwl, o, mae angen pedwar yr hugen yn dos, achos mae yna bedair yr hugen ffenest i'r calendr adfed. Felly mae'r mae gyfrol hon, hyd yn y dolyg, dwi'n meddwl, cnwyllyn hyd yn y dolyg, i'w disgwyl. Ac mae'r gyfrol hon Yn gadael i chi ddisgwyl am bedwar diwrnod ar hugain o fis Rhagfyr mewn i amser Nadolig. Felly dy- dyna oedd y syniad mewn gwirionedd. Ond chynlluniwyd mae honno fe, felly hyd at yn eitha hwyr um, yn y broses. Wel, mae wedi gweithio yn fendigedig ac felly allwn nhw fod yn defnyddio hwn fel calendr adfynt o flwyddyn i flwyddyn fel oedd yn digwydd yn yn tu ni ers dalwm, ond uh, awn ni mi fewn i hynny. Wel, dy oh, hoff... Oh, please, ie. Yeah. Be?
Dwed yr hanes. Wel, wel ie, yeah, dyna sydd oedd i'n ti ni. Mae plant dyddi yma yn cael calendar adfant newydd bob blwyddyn. Ond y ffordd hyfryd oedd gen yn rhieni oedd roi'r un calendar adfant a wedyn roi y calendar adfant bob mis Ionawr mewn rhyw lyfr, y Beibl oedd o dwi'n meddwl, mewn rhyw andros o lyfr mawr trwm a'i gau o, fel bod bod ni'n cael yr argraff bod ni'n agor o, o'r newydd y flwyddyn wedyn. A fi oedd i felly am flynyddoedd, tan o'n i'n rhyw 27 oed, os cofiau'n iawn. Ond nôl, nôl at llyfr bach y Nadolig. Dy hoff Nadolig di? Sgyn ti rhyw un Nadolig? I rei yn chi sydd ddim wedi cael y cyfle i ddarllen y llyfr gwirionedd, mae'n mae gan Elin ar mae'n llyfr bendigedig, a mae hwnnw'n cyfeirio at dy blentyndod di. Sgyn ti rhyw un hoff Nadolig?
Fi ddim yn meddwl bod yna un yn fwy na'i gilydd yn sefyll mas, ond dwi yn cofio un Nadolig o'n i'n dyheu am Tiny Tears. Yym, ac ac un Nadolig felly, wrth gwrs, wnaeth Siôn Corn wrando yym ar yy y ffaith bod fi eisiau Tiny Tears. O, gyda llaw, doedden ni ddim yn ysgrifennu llythyron at Siôn Corn yn tŷ ni. Yym, ma' ma' ma'... oedd mam yn cofio yym ryw Nadolig pan oedd y mrawd bach, mae gen i ddau frawd, yym, a pan oedd y brawd ienga yy yn fabi, felly mae'n rhaid mai chydig fisoedd oed oedd e i Nadolig cyntaf fe. A dyma fi, dyma hi'n clywed fi yn dweud wrtho fe, ac mae Elinor Wyn wedi gofyn i Siôn Corn i ddod â mwnci i ti. A nath mam jyst fynd, Aah! Yym, ac felly, o y pwynt hwnnw, gyda llaw, fe gafodd e fwnci am Nadolig, lle bod ti'n becso fyna, Dylan. Um, a mae'r mwnci dal yn fyw, um, os yw hwnna'n neud synwyr, mae dal ar dir y byw. Beth bynnag, ond y, y rheol wedyn oedd bod um, Sean Corn yn ffrindiau gyda Nain, sef mam fy mam. Ac oni bai bod ni'n dweud wrth Nain yn union beth o'n i eisiau, bydde Nain ffili trosglwyddo'r neges i, uh, i Sean Corn mewn digon o bryd. A nawr dwi'n meddwl amdano fe, drian y Nain, achos mae rhaid bod, wel er enghraifft, allai ddychmygu ymrodyr yn dweud, wi moyn Scalectrix XR3i Super Deluxe. A mae rhaid bod Nain yn eistedd yna yn meddwl, Dim syniad. Felly oedd rhaid i fi gofio beth oedd y tri ohonyn nhw. Ac o'n i'n gorfod sibrwd yn ei chlust i drian. O, oh, beth bynnag. Wel, unrhyw rieni sy'n gwrando ac yn, ac yn gwylio wan, dwi'n siŵr bod nhw wedi cael syniadau uh, am drosglwyddo'r wybodaeth yma i Sean Corn. Ond mae yna, fel da ni wedi sôn, mae yna nifer o gyfraniadau yn y gyfrol yma, a da ni'n lwcus iawn Mae 'na dri wedi recordio i cyfraniad a dwi'n meddwl bod ni yn mynd i glywed cyfraniad Osian yn gynta a mae Alaw yn y cefndir yn barod iawn i roi o ymlaen.
Nes i ddeud i feio fi yn do, so pethau ddim yn gweithio'n iawn. Dau funud fydda efo chi rwan, ymddiheuriadau. O, mae'n iawn.
Wel, reit. O'n i'n mynd i fynd i'r byd rhyngwladol nesaf, uh, felly nawn ni wrando ar Osian wedyn. Achos dim, dim llyfr yn ymwneud â Chymru'n unig ydy'r llyfr yma. Mae ma yna flas rhyngwladol i'r llyfr. Lly di egluro chydig? Gallaf, yym, oes, ma' ma' 'na gyfraniad er enghraifft gan Marion Loeffler, yy, sydd yn Almaenes, yym, ac mae hi'n sôn am ei Nadolige hi yn yr Almaen, yn nwyrain yr Almaen wrth gwrs, ac ma' hwnna'n yym yn swnio'n hyfryd iawn i ni, achos 'yn ni wedi mabwysiadu llawer o'r yy traddodiadau ell mynyg Sgandinafaidd ac yn y bla'n yym wrth ddathlu'r Nadolig heddi. Yy ond yn ogystal â hynny, ma' 'na yym yy Natalie Ga Exotic yna, yy, er enghraifft, mae Idris Reynolds wedi ysgrifennu cerdd yym ynglyn â Nadolig allan yn Sbaen. Yy, felly mae'n debyg mai yn yn Sbaen y y y bydd Idris fel arfer yn dathlu 'i 'i Nadolig. Yy, ac felly nid dim ond Cymru sydd yn ymddangos yn y gyfrol. Yym, ac maen nhw... mae'r straeon yn y gyfrol nid dim ond yn wneud â phlentyndod, maen nhw'n ei wneud â bod yn oedolyn hefyd, ac hefyd, yym, mae 'na um, gydbwysedd yn y gyfrol o gerddi a rhyddiaeth. O'n i'n gofyn am byty o rhyddiaeth, chydig ganoedd uh, o eiriau, yn, yn rhannu rhyw stori nadoligaidd um, gyda'r darllenydd. Ydy, dwi'n meddwl bod y, y cyfuniad yna o, o ryddiaeth, mae gen ti farddoniaeth, ond hefyd mae yna lyniau hyfryd. Dwi'n siŵr bod ti wedi mwynhau gosod y llyfr at ei gilydd.
Sut mae wedi bod yn hyfryd. Mae, mae wedi bod yn hyfryd, ac fe gafon ni luniau gan rai ffotograffwyr proffesiynol, uh, Iestyn Hughes, Emyr Young, Christina Banholzer, uh, Betsan Evans hefyd, a Sioned Birchall. Um, ond yng, yng, yng, Yn y cawdel yma o luniau hefyd, mae yna luniau personol o, o'n eiddo i, ond hefyd mae yna luniau o'r priordi, a lluniau gan Tudur Dylan Jones, dwi'n meddwl. Um, felly mae, achos bod stori'r geni sydd yn digwydd mewn capeli ar hyd a lled Cymru a thu hwnt, mor bwysig i'n profiad ni o Nadolig. Ac felly, Felly, yym, o'n i'n awyddus iawn i gael lluniau o oedfaon Nadolig lle mae plant yn dweud yr y stori anhygoel yma yn yn ei ffordd di-hafal i hunan nhw.
A dwi wedi cael neges gan Alaw yn deud bod y problemau technegol wedi cael eu datrys ac felly awn ni drosodd at Osian.
Helo bawb, diolch o galon am y cyfle i gyfrannu i'r gyfrol wych yma gan Gyhoeddiadau Barddas ac am gyfle i rannu 'ngwaith efo chi fel hyn. Yym, dwi'n mynd i ddarllen yng nghyfraniad byr iawn i'r gyfrol, sef yr englyn hwn nes i sgwennu yn hel atgofion am addurno'r goeden 'Dolig efo nhad yn blentyn. Mae'r gyfrol yn llawn anrhegion bach a mawr felly cofiwch gael gafael arni a chofiwch gefnogi eich siop lyfrau leol

Wel ardderchog, Osian Wyn Owen yn fanna ac un o'r englynion o ti yn sôn amdanyn nhw. O ti'n sôn hefyd bod na amrywiaeth mawr o ran, o ran y lluniau, o ran rhyddiaeth a barddoniaeth, ond mae yna amrywiaeth hefyd o, ra, o ran naws yn, yn y gyfrol. da ni meddwl am Nadolig fel cyfnod hapus. Da ni'n gallu gweld ar dy ben di'r holl liwiau Nadoligaidd yma. Ond dydy'r gyfrol ddim yn bert i gyd. O ti'n defnyddio'r gair pert ar y cychwyn, ond mae yna dristwch na hefyd yn does? Oes, achos mae yna gofio a hiraethu am bobl nad y'n nhw gyda ni bellach. Yym, mae Annes Glyn yn ei yn ei darn hi o ryddiaith yy yn sôn am hynny. A gyda yym goleuni'r tinsel mae mae 'na adlewyrchiad falle mewn dagre hefyd. Yym a a ma' 'na straeon yym sydd yn ymwneud â threigl amser fel bydde rhywun yn yn dychmygu. Ma' ge- ma' ma' gen i stori, dyw hi ddim yn stori Mae hi'n eitha doniol, ond mae'n drist hefyd, yym, sef stori John Gower, druan. Yym, mae'n anodd anghofio, a John yn blentyn, yn amlwg, dyw e ddim wedi gallu anghofio yy yr yym yy yy wna i ddim a- alw fe'n trauma, doedd e... o siom, ie? Yym, o- oedd e wedi gofyn am siwt am Nadolig, ac oedd e wedi ystyried y bydde fe'n cael siwt cowboi neu siwt astronaut, achos... dyna oedd yn y newyddion yn y cyfnod, um, pobl yn mynd dynion yn mynd i'r gofod. A'i fam a'i dad wedi trio plesio ac wedi cael siwt iddo fe. Ond y siwt oedd John Gower wedi cael oedd siwt ac y bilc, uh, sef y chwaraewr clarinet virtuoso, um, oedd yn enwog iawn wrth gwrs yn y 60au a'r 70au. Ac oedd e'n gwisgo rhyw het fowler, oedd gan fe moustache a barf, a um, rhyw wasgod sparcli, sparcli, a Drean a John yn Llanelli yn gorfod mynd mas ar ddydd Nadolig i gwrdd â'i ffrindiau oedd wedi gwisgo fel gofodwyr a chowbois, a fynte wedi gwisgo fel y dyn oedd yn arfer chwarae Stranger on the Shore. Wel ia, o'n i'n trist hau pam ddarllenes i'r stori, ond o'n i'n chwerthin hefyd meddwl am John Gower yn cerdded lawr pwll drod yn gwisgo bowler hat ar ddiwrnod nadolig. O, na fo, falle na fo bosib bod o dal gyna fo, a bod o dal i wisgo'r... O, go, siŵr fod o siwt wedyn chri bach yn fach erbyn hyn. o, da ni, da ni wedi sôn am y rhyddiaith, da, da ni wedi sôn am yr atgofion yn nadolig, a mae'n ma llyfr personol iawn os gael ddeud, achos uh, na fo, mae yna rhywun agos iawn at y ti wedi, wedi rhoi cyfraniad ac yn sôn am un o arferion nadolig eich teulu chi, felly gawn ni wrando ar Ian rwan uh, yn deud i ddarn.
Y tro cyntaf i ni hongian uwchben Caerdydd ar noson Nadolig. Cyn i'r trefniant droi'n draddodiad teuluol, eisteddai Saran fach, dim ond hi, rhwng fy ngwraig newydd a fi. Gyda'i mam y byddai hi'n treulio'i Nadoligau, ac felly dyma oedd fy Nadolig i gyda hi. Y flwyddyn ganlynol, ni'n dri oedd yno eto. Ond y tro hwn gyda addewid am frawd neu chwaer fach yn y flwyddyn newydd. Yna gyda'r blynyddoedd, wrth i ffair Nadolig canol y ddinas dyfu, fe dyfodd yn teulu ni hefyd. Dath Caspar, ac yn ysyfu, i ham bygio'i gilydd yn y sedd gyferbyn â ni. Os ti'n troi'n i rownd to laddai ti Saran yn bygwth, Sefy'n sgrechian, a Caspar wrth i fodd. Yr hen arfer bellach ar noswyl Nadolig yw gyrru o'r gorllewin i Gaerdydd a chodi Saran wrth i'r dydd dywyllu. Yn Winter Wonderland, rwy'n cerdded o gwmpas y stondinau tori pêl a darts, cadw pellter oddi wrth yr Haunted House rhag ofn, ac edrych yn hiraethus ar y carwsel sydd â cheffylau egsotig ac enwau Cymraeg jocôs. Pan o'n nhw'n fach, roedd y plant wrth eu boddau cael reid ym Mola Rudolph, a chwyrlïo trwy eira ffug, ond y dodgems PA bellach. Yna cyn ymlwybro tuag at y gwesty crand yng nghanol y ddinas am chips a bîtsa, rhyw swper ola'r flwyddyn cyn trwc o anrhegion a ffarwelio. Byddwn ni'n prynu tocynnau ar gyfer yr olwyn fawr ac yn disgwyl ein tro. Un flwyddyn, fe ymddangosodd rhyw yo-yo metal gwyllt yn lle'r olwyn ysgeiddig. Bu bron i Gyngor Sir Caerdydd sbwylio'n noswyl Nadolig ni'r flwyddyn honno. Ond fe ddysgon nhw i gwers, a gwahodd yr olwyn yn ei hôl. Noswyl Nadolig sydyd bu hi i'r teuluoedd bach, fel yn teulu ni. A fri uwchlaw'r ddinas, fe dreulion ni eiliad o lonyddwch, moment dragwyddol o berthyn, o barhad, wedi blwyddyn o fynd a dod, tyfu iddyn nhw, heneiddio i ni, cyn i'r olwyn droi unwaith yn rhagor. Cyn bo hir bydd y plant yn chwilio am eu holwynion nhw'u hunan, gan adael fy ngwraig a fi i siglo jyst ni'n dau yn y gwynt uwchben y byd.

Mae yna gwmni gyda ni o hyd, dwi'n falch i weud, um, ond ddim eleni wrth gwrs. Um, mae rhaid i ni hepgor yr olwyn eleni. Ond bob blwyddyn i ni wedi gwneud, a mae e wedi tyfu allan, wel, ethon ni tro cyntaf, achos o'n i wedi gweld bod olwyn ag mi ethon ag e erbyn yr ail flwyddyn iddyn nhw, pam na ewn ni eto? Ac yn sydyn oedd e'n dod yn rywbeth. Yy, ac erbyn nawr, 'y ni gyd, pob un ohonon ni, yn edrych mlaen i gael tro ar yr olwyn. A dwi'n cofio llynedd, yym, a ma' 'na luniau o yym y y teulu, y plant, a Ian a fi, wrth iddyn nhw dyfu, ond y llun ola', y llun mwya' diweddar sydd yn y yn y llyfr, yw'r llun 'dyn nhw 'd llynedd. Yym, ac fe aethon ni rownd gymaint o weithie, o'n i'n meddwl fydden ni byth yn dod oddi ar yr olwyn. Yym, ond mae e'n hwyl, a ma' Sara'n yn ofni uchder, ac mi ydw i'n ofni uchder, ac ma'r ddwy ohonon ni yno yn cly- ma' 'n dannedd ni yn yn dynn, yn cau 'n dannedd ni'n dynn yym yn ofni, ond fydden ni ddim yn peidio mynd ar un cyfri, mae e'n ran o'n traddodiad Nadolig ni.
Felly ti'n ofn uchder ac eto ti'n rhoi dy hun drwy'r profiad i, i gychwyn y Nadolig. Tydyn agosach Ydw. at ddiwrnod y Nadolig ei hun. Uh, na fo, mae ma gen bob teulu, mae'n siŵr, i arferiad bersonol nhw'i hunan. Ga i jyst dweud wrth bobl ynglyn â arferiad teulu yy Tudur Dylan Jones, sef nad oedd y Nadolig, neu'r paratoadau ar gyfer Nadolig, yn dechrau tan yr unfed ar bymtheg o Ragfyr. Pam, Dylan? Wel ia, ddoe Ddoe oedd paratoadau Nadolig yn digwydd yn nhre Hywel Lôn Garch Uchaf Bangor a 'na fo ers i ni gofio, dyna'r dyddiad, o'n i'm yn cael rhoi dim byd fyny tan y dyddiad yna achos dyna oedd, ac ydi, dyddiad pen-blwydd y nhad, ac felly oedd 'na edrych 'mlaen yn fawr at y pen-blwydd, dim i gael rhoi anrhegion i nhad, ond i gael gweld yr addurniadau a'r trimmings yn mynd fyny. Dwi jyst yn dychmygu pan fydd pethau hapus i chi, pethau hapus i chi, come on, come on, ni eisiau rhoi addurniadau fel yna. O'n i'n diawlio bod o'n di cael ei enni ar agfyr y cynta. Bod ni'n gallu rhoi addurniad. O'n i'n gweld pobl eraill yn rhoi yr addurniadau lot rhy gynnar. Rhagfyr y degfed. Llawer rhy gynnar. Ond ti'n nôl at, at y ti rwan. Pa uh, rhyw arferion nadoligaidd teuluol ella oedd gennych chi a sydd wedi cario ymlaen? Wel, gosh, 'dyn ni ddim yn bobl am wneud lot gormod o bethe. Un o'r rhesymau pam ein bod ni'n wneud y busnes olwyn fawr 'ma yw achos bod Sara'n yn byw yng Nghaerdydd ac 'y ni'n byw yng Nghaerfyrddin. Ac felly, mae e'n... 'y ni'n gwybod bod ni'n anelu at rywbeth penodol ar noson Nadolig pan 'y ni'n gweld Sara. A mae e'n mae e'n hwyl i wneud, er bod ni'n ofni. Yym. Ond ma' ma' 'na bethe fel, yy, gwisgo cyn mynd i agor anrhegion, yym... O! Y peth arall yw bod, yym, ma' Siôn Corn yn dod â thri pheth i bawb, achos bod y baban Iesu wedi cael tri pheth, aur a phys a myrrh. Dwi ddim 'di cael aur, phys na myrrh eto, ond dwi'n dal i ddisgwyl. Ac felly, ma'r ma'r arferiad hwnnw o gael tri anrheg o'r Sion Corn yn rhywbeth sydd wedi para, a nid dim ond gyda ni yn tu ni, ond mae'n wir yn hi yw am Rhys ac yn hi Geraint Huw hefyd, dwi'n meddwl, bod tri anrheg yn dod wrth Sion Corn. Ac wrth gwrs, wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen, mae rhywun yn chwarae'r system ynddyn nhw wrth fynd yn hyn. Faint pa mor fawr neu mor ddrud gall yr anregion yma fod i fod yn dderbyniol ac i ddod o dan y busnes tri anreg yma. Wrth gwrs, os o'n nhw'n mynd yn rhydd ryd, o'n nhw'n mynd yn, o oh, wel, mae hwnna'n eitha drig, felly mae hwnna'n cyfri am ddau anreg neu rhywbeth felly.
Os na rhyw reol ysgrifenedig yn chi fel bod chi'n ymffrio neu ydych chi, ydych chi yn dod ymlaen efo'ch gilydd yn dda?
Nid y plant ei gilydd, mae'n hollol iawn.
Wel, o'n i, on i sôn ynglyn â'r amrywiaeth yma, a, a un o'r darnau nes i fwynhau oedd darn gwahanol iawn gyn Sian Orddi, achos na fo, ti di rhoi perffaith ryddi di, a mae hi di mynd at wyl y geni yn llythrenol ynddo. Llythrennol.
Uh, Sian wedi rhoi genedigaeth yn ystod cyfnod y Nadolig, a nid dim ond hi, ond aelodau eraill i theulu hi hefyd. Uh, ac felly mae gwyl y geni yn llythrennol yn golygu rhywbeth penodol uh, i Sian. Be sy'n ddiddorol yw bod ni, nes i ofyn i bobl naill ai i gyfrannu um, darn o farddoniaeth neu darn o ryddiaeth, um, ac o'n i'n gofyn i rai yn wneud naill neu'r llall, neu o'n i'n rhoi dewis i rai eraill. Ond, does 'na neb wedi dyblygu y profiad. Hynny yw, mae profiad pawb o'r Nadolig yn unigryw, yym, ac a ac arbennig, yndyfe? A dyna pam 'y ni'n annwylo'r Nadolig, dwi'm yn meddwl. I i ni'n... mae e'n rhan o'n prifio ni, mae e'n rhan o'r ffordd yym 'y ni wedi cael ein magu, a mae e'n ran a- ac os oes gyda ni frodyr a chwiorydd, yna ma' gyda ni hanes a phrofiad 'yn ni'n rannu yym gyda yy ein ein teuluoedd ni. Yy mi aeth yn dipyn o beth gyda 'mrodyr i, bod raid gwisgo pants Nadolig a sanau Nadolig am gyfnod. Nawr dwi ddim yn gwybod os ydyn nhw'n dal i wneud hwnna, a fechgyn, alla i jyst weud, dwi ddim isie gwybod.
Wel, o ti sôn ynglyn â yna fo rhannu'r profiad, un o, o, o'r profiadau fama sydd wedi cael ei rannu, di profiad Elin Meek, a da ni yn cynnal hwn uh, o dan nawdd barddas, ond hefyd, da ni yn croesawu nifer o aelodau'r priordy uh, i'n plith ni ar gyfer uh, y lansiad yma. A mae yna gyfeiriad penodol at y priordy bod uh, uh, Elinig, dyna sut pryd oedd hi'n adolyg hi'n cychwyn, oedd cael sgript drama ar gen i. A wrth gwrs, gwybod pwy oedd pwy ac yn y blaen, a dysgu'r darn, yr darn yn hyfryd yn ddiol. O, oh, ac, ac wrth gwrs yn y priordy, ges i yn adolygu ac felly o'n i'n gwybod pan oedd yr gwasanaeth adolyg wedi digwydd yn y priordy, o'n i'n gallu symud mlaen at y y cam nesa te. Ma' gan Ceri Wyn gerdd sydd yn sôn am am yy hynny tua diwedd y gyfrol, ynglŷn â'r broses 'na, a'r disgwyl 'na, ac onid yw amser yn arafu yn mis Rhagfyr? Achos ar Ragfyr y cynta, allwn ni ddim credu bod Rhagfyr y pumed ar hugain yn mynd i ddigwydd, yn enwedig pan 'yn ni'n blant. Ac felly ma' cripian mlan at y Nadolig ddiwrnod wrth ddiwrnod, mae e bron yn arteithiol. Mae e'n flasus o arteithiol, falle. Um, ond ie, yeah, y, y sioe yma yn, yn y priordi le oedd rhywun yn chwarae rhan angel neu, um, neu uh, mair neu beth bynnag, dyna'r math o, o roles fydden ni'n cael. Mae'r mab wedi bod yn asyn, wrth gwrs. Um, mae e hefyd wedi bod yn Steven Spielberg, achos, fel wyt ti'n gwybod, Dylan, uh, mae Betty Wyn, yn sgrifennu y sgriptiau mwya anhygoel ar gyfer y sioeau Nadolig. A ac felly, yym, 'y ni'n mynd i bob cwr o'r byd yn aml iawn, a yn aml iawn mae'r stori, nid dim ond bod y stori draddodiadol yn rhyw ganolbwynt hyfryd, yy, i'n profiadau ni o, yy, g- yy, wasanaethau Nadolig yn y priordy, ond wrth gwrs mae'r mae'r sioeau cyfoes yma sydd yn yn tynnu ar, yym, yy, ddigwyddiadau, yym, d- digwyddiadau cyfoes, yn yn yy digwyddiadau heddi te, yn ran ohono fe hefyd. Ac oedd eleni yn ddim yn ddim siom, nag oedd? Gafon ni ein gwasanaeth Nadolig ni ar yy y cyfryngau cymdeithasol ac ac a- drwy Zoom, yym, ac fe welon ni mai tra oedd 'na drafod ar Corona yy yn y sioe, ag eto fyth fe gafon ni'n diddanu. Wel ia, os ydych chi isio, wel mae dau beth, os ydych chi isio gofyn cwestiwn i Elenor, uh, mae law wedi eich atgoffa chi, croeso i chi roi o ar y chat, fel gallwn ni fod yn gofyn y cwestiwn i Elenor. Ond o ti'n sôn fanna am uh, ddrama'r geni, a wrth gwrs fe gewch chi weld, gan bod o'n uh, a yn, wedi bod yn, yn rhithiol eleni, fe gyw, mae modd i chi weld, os nad ydych chi wedi weld o, uh, ar sianel YouTube uh, Priordy. Ond dwi eisiau mynd â ti nôl. A fes ti'n mair?
Wy'n dweud yn y llyfr, fi ys i'n mair, fwy o weithiau nad sy'n weddus. Dwi'n meddwl mai slim pickings oedd hi pan o'n i'n um, yn ifanc. Oedd na ddim gymaint o, o ferched, dwi'n meddwl, um, yn, yn, yn, yn oed, y bracet oedran ni. Felly dwi wedi bod yn maer draddodiadol, dwi wedi bod yn maru mewn fersiwn um, mwy diweddar gyda uh, Llyr Hughes Griffiths fel Joe. Um, dwi 'di bod yn... O, do, ydw, ia, sawl gwaith, do. Wel, ardderchog, gan ni fynd yn benodol at ambell i ddarn yn fan hyn. Uh, dy ddarn di ar y cychwyn, twyd, mae, mae dy gyfraniad di, o ti yn rhoi rhyw, rhyw fath o rhyw damed o ragymadrodd bach, ond mae hwnna yn gyfraniad i hun. Gyda llaw, ti'n cyfri hwnna fel un o'r 25? Nagwyt, wel, ah. mewn ffordd, mae'r Nadolig yn cychwyn, allet ti ddeud, ddiwedd mis Tachwedd, achos allwch chi ddarllen yr rhagymadrodd cyn cyrraedd uh, mis Rhagfyr i hun. Be oedd y darn cynta gyrhaeddodd? Pwy nath anfon i ddarn cynta un? Pwy nath ymateb gyflyma? Wel, dwi'n meddwl, a dweud y gwir, o droi at y Rhif un, dwi'n meddwl mae Myrddin ap Dafydd gyflwynodd gyntaf. Ein harchdderwydd, mi gafodd Seren air.
Wel, chwarae teg iddo fo. Ac wrth gwrs, o'n i'n gofyn i bobl i ysgrifennu yng nghanol haf yn doeddwn. O'n i'n gofyn i bobl i feddwl am y Nadolig pan oedd hi'n boeth. A wrth gwrs eleni, o'n i'n gofyn iddyn nhw Yym, a falle gallai hwnna fod wedi bod yn amhosib neu yn anodd, ond eleni o'n i'n gofyn iddyn nhw ddianc o'r fan lle roedden nhw, ac felly doedd e ddim yn anodd i gael bobl i gyfrannu. Dwi'n meddwl oedd pobl ond yn rhy falch i gael cyfle i ddianc o'r realiti bizarre yma i ni wedi byw drwyddo fe yn ystod i genigen.
Be oedd yr anrheg Nadolig gorau i ti gael erioed? Dwi 'di preimio un neu ddau gwestiwn iddi. Ond dwi'n di preimio hwnna, mae hwnna wedi cael ei daflu ati yn ddirybydd llwyr. Dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n mynd i ddefnyddio ateb ddefnyddus ar gyfer rhywbeth arall, um, sef yr ymateb gore i anreg nadolig yn tu ni oedd pan oedd dad brynu sofa i mam. Wel, ac oedd 'na ddwy gadair hefyd, ond oedd y soffa'n anferth. Ac oedd hi jyst yn mynd trwy'r llawr ynglyn â'r soffa fe, oedd hi'n ffili credu. Ac oedd e'n soffa lleder. Um, a dwi'n sôn am y soffa fel mae'n digwydd yn y gyfrol gwirionedd, achos i ni'n sôn am, glir, sôn am glirio'r tŷ, ac mae'r soffa erbyn hynny, a soffa yma nath wneud i mam, wel, fel yn gweud, oedd na, oedd na lot o weiddi yn, yn tu ni. Um, erbyn i ni fod yn barod i glirio'r tŷ, oedd y soffa wedi mynd yn hen ac yn druenus ac oedd e wedi rwygo, ac o'n i'n gorfod yy llusgo'r soffa mas o'r tŷ, ac o'n i'n disgrifio'r soffa fel bod y soffa yn yn rhoi olwynion e mewn yn y tarmac, bod e ddim isie gadael y tŷ, bod e isie aros yn y tŷ, a'r soffa'n cael ei adael ar ochr yr hewl, ynghyd â'r hen biano honci tonc oedd gyda ni, yn canu'r blues, yn aros i'r dynion um, y, y, y bins i ddod i gymryd y sofa yma. Oedd yn rhan mor wych o Nadolig. Dro arall, yr anreg nath wneud i ni chwerthin fwyaf oedd, oedd mam wedi cael bocs, ac oedd e'n focs mawr, ac oedd e'n edrych fel bocs meicrodon. Nawr, gweddol newydd oedd microdons ar y pryd, ac uh, oedd hi yn meddwl mai microdon oedd yn y bocs, a'n had oedd wedi prynu hwn, a ddyn had yn rybish ar brynu anregion, um, heblaw am y sofa. Uh, beth bynnag, felly dyma hi'n dechrau agor y bocs, allai weld hi nawr, oedd hi'n agor y bocs a mynd, o, oh, wy'n gwybod beth yw hwn! A fe gorodd i fe, a plicio'r tatws trydanol o dde. ac oedd hi'n ffili gweud dim byd. Ac oedd hi byth yn brin o eiriau, mam, ond oedd hi'n ffili gweud dim byd. So, mewn gwirionedd, oedd gweld pobl eraill yn cael anrhegion a'r ymateb o'n nhw'n cael yn llawn gymaint o anrheg, achos dwi ddim yn cofio mewn gwirionedd pethau dwi wedi cael, ond dwi yn cofio'r sofa a'r clicio'r tatws. Ac oedd dy dad yn meddwl bod o wedi cael brenwif. Oedd yn hard yn meddwl bod e wedi wneud stroken. Achos oedd ganddyn ni bliciwr tatws, o'ch chi'n rhoi'r tatws um, yn, yn y bowlen, ac o'ch chi'n troi, ac oedd angen bôn braich, eitha tipyn o fôn braich, i droi'r tipyn teclyn yma. Ac oedd e'n eitha, oedd e wedi brifo, achos wedodd e, o, do'n i'n meddwl bod e'n sofio dy fraich di. Dyna ni. Na fo.
Wel, i newid cywair yn llwyr, uh, da ni yn mynd i wrando ar y trydydd cyfraniad, sef cyfraniad Mari George, y bachgen heb enw.
Y bachgen heb enw. Heno, diawliaf ein 'Dolig, herio'r moen sy'n chware mig. Cofiaf bod Rhagfyr brafiach yn bod i na bachgen bach. Pan oedd tinsel lliw melyn i ni'n air a'n llwybrau'n wyn. Y nos yn llenwi ei nen â siwrwd gwyrth fu'n seren. Ie, diawliaf y coed 'Dolig, rhai braf a dol ar eu brig, A diawlio'r rhai sy'n dilyn hen dwrw Dallt stori dyn O am eu troi, a rhoi rhun Iesu ym mlas ei heisyn, A rhoi'r bachgen heb enw'n frenin Oes i'w rhagfyr nhw.
Wel, gael ddiolch i Mari am i, i chyfraniad hi. A, a tra da ni yma, dwi'n meddwl bod o werth i, i bawb sy'n yma, rei sy'n heb gael copi o'r llyfr eto, i glywed pwy ti wedi llwyddo i ddenu i gyfrannu i'r llyfr. Myrddin ap Dafydd, Grig Mewes, John Gower, Mari George, Idris Reynolds, Marian Loeffler, Rhys Iorwerth, Kasia William, Ian Rowlands, Menna Elfyn, Gruffydd Owen, Siân Northy, Aneurin Karadog, Twm Morris, Osian Wyn Owen, Anni Llŷn, Lowri Haf Cook, Caryl, Bryn, Elin Meek, Jim Parknest, Mererid Hopwood, Annes Glyn, Llŷr Gwyn Lewis, Ceri Wyn Jones, Manon Steffan Ross. Dipyn o line-up!
Chwarae teg. A yym a phawb yn yn fwy na pharod i i gyfrannu at y gyfrol hon. A- ac fel yym allwch chi ddisgwyl ma' 'na chwerthin a ma' ma' 'na beth hiraeth a thristwch hefyd. Stori Manon Steffan Ros ar ddiwedd y gyfrol yn sôn am ddoli o'dd hi isie ac o'dd hi isie bod fel 'i mam yn magu babi yym Ac wrth gwrs, yr yr hiraeth yn fwy o bod nad yw ei mam g- g- gyda hi bellach, wrth gwrs, a'r cof am hynny, yn yn yn gysur â am wn i ar un lefel yndyfe, fe, ond yn codi hiraeth.
Pe bydde barddas yn deud wrtho ti yn codi'r ffôn i ti tua mis chwefror, mawr, thebrill, ac yn gofyn, Elin, yr Ti'n meddwl allan ni gael llyfr bach Nadolig dau? Be fysa dy ymateb di? Gosh, ie, yeah, na re. Wy ddim yn gwybod. E, hynny yw, mae'n ddigon o straeon yn dos. I ni di rannu straeon fan hyn, ti a fi heddi. Um, a a dwi'n gwybod bod yna bobl, wel, fi'n gallu gweld wrth rhai o'r negeseuon yma, um, mae yna bobl gyda, gyda'i storys nhw hefyd, a dyna beth sy'n wych am Nadolig, yw wrth gwrs mae gan bawb i storys, um, a a a dyna pam bod e... i ni i gyd yn mynd trwy'r un profiad mewn ffordd, ond bod e'n brofiad personol. Yym, ac yn hynny o beth, mae e'n ardderchog. Pam ddim? Pam ddim gweud llyfr bach Nadolig da? Ti'n mynd i ddyfaru, Kate? Wel, da ni'n gweld ambell i i neges yn dod fewn, da ni'n gweld dreian o seren siwena rioed wedi cael bod yn mair, a, a hefyd mae hi'n dweud bod hi wrth ei bodd efo'r uh, kitchen gadgets hefyd. A chwarae teg i Betty Wyn, uh, mae wedi rhoi y link YouTube i fyny os ydych chi eisiau mynd i weld uh, oedfa nadolig uh, Ysgol Sil uh, Priordy. Uh, felly mae yna dipyn o negeseuon wedi, mae rhywun angharad, o ie, angharad, wedi gwrthod bod yn mair a mynnu bod yn Joseph. Ah. Mae Angharad o flaen i hamser chwarae teg iddi. Da iawn. Na fo, pam lai? Ond y cwestiwn yw, a gafodd Angharad fod yn Joseph? Wel, ie, yeah, well, da ni eisiau gwybod, da ni eisiau gwybod da ni gwybod, Ie, yeah. a, a phwy oedd Mair? A ydy Mair yn gwybod mae ail ddewis oddi ar, ar gyfer bod yn Mair? Mae yna gwestiynau mawr uh, sy'n angen ei hateb. Nes i gael pen eliffant i Nadolig. Oce, okay, reit. Lla i esbonio hwnna. Um, weithiau, so mae'r neges yma wedi dod wrth fy merch sydd yn gwylio yn ystafell arall. Um, Y llibyn ti gafodd y pen eliffant? Na, na, na, na, na.
So fi gafodd, ond mae'n mae, mae, mae gwylio gan ddefnyddio'n enw i, mae'n amlwg. Ond weithiau mae Sean Corn, os nag yw um, rhywun, y reol yw, os nag yw rhywun yn gallu meddwl am, am drydydd anreg, maen nhw'n cael dweud, a gaf i surprise yn lle. Wel, un flwyddyn, mi gafodd syfu ben eliffant. i hongian uwchben ar y wal yn ei stafell wely hi, a ma'r pen eliffant yn dal i fod ar y wal yn ei stafell wely hi. Y fach o surprise, weda i!
Wel, dwi, dwi eisiau gofyn i Syfi, ydy wedi dod dros y profiad? Drian, drian ohono ti, Syfi. Wel, gai ofyn i ti, Elinor, uh, i, i gloi. Da ni wedi cael blas arbennig ar y llyfr yma o dy ragymadrodd di sydd yn rhan bwysig iawn o'r gyfrol ac yn un o'r 26 o, o gyfraniadau. Uh, mae yna rei yn trio deud bod hyd y Nadolig yn diflannu yr hynna mae rhywun yn mynd. Ond wyt ti'n gwybod bod hynny ddim yn wir. Felly, pa tips fysa ti yn ei roi i bobl sydd eisiau cadw hyd y Nadolig yn fyw?
Gosh, ie, yeah, nawr te, dwi ddim yn gwybod, achos dwi ddim yn gwybod beth yw'r ateb i hwnna. Nid gyd o'n i'n gwybod yw bod fi'n mwynhau'r disgwyl yr aros yym at at ddiwrnod Dolig. Yy, dwi'n mwynhau'r ffaith bod pobl yn dod ynghyd fel arfer. Yym, dwi'n mwynhau'r ffaith bod y byd yn arafu, ac i fi, dyna yw hyd y Nadolig. Un o'r hoff linellau i mewn cyfrol erioed yw cyfrol gyhoeddwyd gan Wasg Gomer um, flynyddoedd yn ôl i blant. Um, stori Nadolig Guto a Gwyn, dwi'n meddwl, rhywbeth felly. Um, a, a Guto yn fachgen, oedd ganddo fe arth fach, arth fach wen, ac dim ond fe oedd yn gallu gweld yr arth, bod yr arth yn fyw, a Gwyn oedd enw'r arth. arth. Dwi'n meddwl falle mae Elen Nick nath gyfieithu um, y stori. Um, beth bynnag, mae'n gofyn i Siôn Corn, alli di ddod a eira i Gwyn, gan bod eir, Gwyn heb weld yr eira. A dyma Siôn Corn yn dweud, wel mae rhaid i ti feddwl am bobl eraill um, yn ystod y cyfnod nesaf yma. A dyma mae fe'n gwneud, a mae fe'n creu anregion i bob un o'i deulu fe. Ac wrth iddo fe fynd i gysgu ar noson nadolig, mae yna frawddeg, a, a mae'n mae, mae wneud i fi grio ar noson honno, Daeth hyd y Nadolig i dŷ Guto a Gwyn a mae'r plu eira yn dechrau disgyn. Achos go iawn, oedd dim ots bod hi'n bwrw eira, ond mi oedd e wedi meddwl am bobl eraill a wedi, a wedi bod mewn cyfnod o um, gariad uh, yn y cyfnod hyd at y Nadolig. A dwi'n meddwl mai dyna yw hyd y Nadolig. A gobeithio y daw hyd y Nadolig i di pob un ohono ni dros y cyfnod nesaf yma. sy'n isio ffordd well o werthu'r gyfrol yma. Llyfr bach Nadolig, os da chi isio rhyw chydig bach o hyd y Nadolig, newch ati i brynu y gyfrol yma. Fel sonio ni ac fel na Thosian sôn, ar werth yn eich siopa llyfrau lleol. A mi gewch chi newid o ddecpunt. Meddyliwch, 'na chi fargen, gewch chi newid o ddecpunt. Ga i ddiolch o waelod calon i ti Eleanor am ddau beth. Am yn difyrru ni yn ystod y tri chwarter awr dwytha yma, uh, ond yn fwy na hynny hyd yn oed, am fynd ati i gasglu y trysora bach yma y gallwch chi ddefnyddio fel calendr adfent o flwyddyn i flwyddyn. Wedyn, uh, ydy alaw uh, eisiau dod yn ôl? Reit, o, mae'n ymddangos fel mae'n cael ei, ei henwi.
Magic! Diolch yn ofnadwy i'r ddau ohonych chi am eich amser chi hen yma. Dwi wedi bod wrth y modd yn clywed a dwi wedi bod yn chwerth chwerthin, mae'n dda bod fi ar mute, um, yn chwerthin i'n clywed yr hanesion. A wedi cael fy atgoffa hefyd, o'n i'n fair un tro, dwi'n meddwl o'n i rhyw saith oed, ond um, stori mam ydy bod Joseph wedi cael sterics ar llawr y capel yn gwrthod dal fy llaw i. Um, so, yeah, fel ydych chi'n dweud, mae pawb a'i stori, ac um, diolch o galon, dwi, dwi wrth fy modd efo'r llyfr yma. Llongyfarchiadau mawr, di'r llyfr ddim byd i wneud efo fi, o gwbl. Llongyfarchiadau mawr i cyhoeddiadau barddas um, a'r alaw arall sydd gyda ni efo barddas. Llongyfarchiadau mawr um, i chi